F'Knockabout tal-lum mhux ser inkun qiegħed waħdi. Miegħi ser ikolli attriċi u xandara li għandha passjoni kbira għall-ivvjaġġar u għax naf li avventura ma titlifhiex, ħa noħodha miegħi għal avventura sabiħa fin-natura. Ħa noħodha f'Cava Grande del Cassibile, f'Noto.

F'Knockabout Sicilia llum ħa mmur nesplora u nesperjenza riserva naturali li tant ili biex immur nara. U mhux se mmur nesplora u nesperjenza waħdi għax miegħi llum għandi ħadd ħlief l-attriċi Stephanie Agius! Bil-mużika adattata b'kollox, eh? Darbohra fuq is-saqaf tal-karozza niġi. B'xi ħabel nieżla hekk, tiddendel. Stef, illum ħanarawk fl-elementi li tant tħobb in-natura. u l-avventura. U l-lum ħan iskopru wkoll talenti moħbija tiegħek, talenti li forsi laqqas inti ma kont taf li għandek. Wara 33 sena. Tajjeb li dejjem niskopru, tajjeb. U forsi min jaf wara l-lum nibdew narawk tiftaħ l-esibizzjonijiet u tibatalina x'tagħmel xi espożizzjoni kbira. Ejja ma narawx daqsek kbira l-issa sa naraw wara. Talent mhux se jgħidulkom għal Sa x'inhu, tlaqna Badna triq fid-direzzjoni ta' Noto, biex inkun preċiż għal Cava Grande del Cassibile, daqs 50 minuta minn Pozzallo. Qed tistenni la meravilja naturali, Pixxini ta' l-ilma ħelu, flora u fawna mill-isbaħ u ekosistema mill-iktar rikka.

Okay. U minn ħajkun it-tellif ħaj jispiċċa jipprepara l-ikel għal kulħadd fl-ofsinar. Għanna dal-ballun, bil-kenura ħan nitfaw il-ballun fin-nofs tal-adira, minn mhm. iġibu l-ewwel jieħu l-punt. Minn kollu l-inqas punti jitlef. Tlaqna?

u ngħiduha kif inhi, nidraw naqal manuvri bil-kelura, imiss issa li tibda l-isfida. Min ser joħroġ tellief ser ikun responsabbli mill-preparazzjoni tal-ikel għal kulħadd il-lejla.

Għadkom ma tafux kemm jien kuntent li l-preparazzjoni tal-ikel ħatkun fidej Steph. Nispera biss ma niklux kollox maħruq jew ibes ġebel. Lil Steph bħalissa ħallejta tosserva n-natura, ħallejta fit trankwillità sabiex tiġi spirata artistikament, sabiex issib il-muża tagħha. Fil-fatt hawnhekk din ir-riserva naturali mhux l-ewwel darba li ġiet użata minn diversi artisti sabiex jiġu spirati kreattivitament u jkunu jistgħu jagħmlu x-xogħol artistiku tagħhom. U Steph dak li ħa jkollha tagħmel minn hawn ftit ieħor, ħa ngħidilkom id-dettalji dalwaqt. Qabel, ħa nniedu kompetizzjoni ġdida Miġjuba lilna grazzi għal Cucina d'Oro. Nixtiequ naraw lilkom flimkien mal-familja tagħkom sabiex b'dan ir-rigal li terbħu nkunu nistgħu nagħmlulkom iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied u l-festi meta tiltaqgħu kollha ħafna iktar speċjali grazzi għal Cucina d'Oro. Ibagħtuli r-ritratt tagħkom flimkien mal-familja permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Cucina d'Oro jista' joħroġkom rebbieħa. Steph, mill-wieħed sal-10 l-kuluri b'niezel kemm hija d-dinja tiegħek? Minus 56. Pero isma għanna tajni klodda kollha li għandek bżonn biex tikrea l-kwadru perfett, biex ma nsemmux mhm. l-ambjent. il-ħoss, il-viżwal, għandu jservi tal-ikbar muża għalik. U żgur, imma qed inħossna intimidata, ngħidlek għalfejn. Għidli kif se npitter din l-isbuħija kollha jien li hawn hawnhekk. Imma għandi xi ħaġa vera kruċjali għalija, din. Il-gomma.
Biex ma' kull żball terġa' tħassar. Isma', tippreferi taħdem fil-kwiet jew neqpa' nkellmek? Fil-kwiet, taħ nisma' n-natura. Mela ħa mmur l-hemm, ara.

Inħallu lil Steph turina x'kapaċi tagħmel bil-kuluri. Min jaf, ser itlina tpinġija realista jew xi biċċa xogħol tal-arti astratta. Ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami, però intom eqgħu hemmhekk ħaniġu lura U naraw ir-riżultat ta' dak li qiegħda tagħmel Steph.
Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page owenbonici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, idħlu fuq il-wall ta' owenbonici.tv u sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Bottle Green. Hemmhekk, ikkummentaw u nnominaw 'il min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna minn għandkom. Qabel tlaqna r-riklami ħallejt lil Steph issib il-muża artistika tagħha. Wasal il-ħin biex naraw naqra fiex waslet. Steph, fiex wasalt? Aw, relaxing qed nieħu pjaċir, jien vera ma nafx impinġi, jiġifieri ma ġitx xi wow, imma qed nieħu pjaċir. Kalma, dal-ħoss tal-ilma nieżel warajk. Isma', jiena Vera, onestament, ma mmaġinajx li ħatal salsa hawnhekk. Jiena mmaġinajt li ħax tagħmel xi tħarbixa kbira, eżatt, u tgħidli li kont artista moderna minn dak l-astratt. Kieku kelli dak il-painting x'inċappa se kont nagħmel.
u tiġri bil-pinzel minn naħa l-oħra. Stef, aħna għandna rigal żejra lik, rigal li ħajġalek terġa' tiġi lura Sqallija fil-fatt grazzi għal Sicilia Outlet inti qiegħda mistiedna hawnhekk fi Sqallija għal Black Friday Shopping Spree il fuq minn 190 ħanut minn fejn tagħżel, żgur ħassib id-ditti favoriti tiegħek u wisq iktar żgur ħajrnexxilek issib l-outfit post li tixtieq għall-Black Friday. Thank you.
Isma', l-avventura tagħna hawnhekk f'din ir-riserva naturali ma taqafx hawnhekk. Għedt, importanti għax. Ħa tkompli, għandna iktar x'nagħmlu. Tajjeb.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.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
Orienta.

United Colors of Benetton. This is the new side to Rona. At Continental Cars.
Orienta.
F'Nockabout tal-lum mhux ser nkun qiegħed waħdi. Miegħi ser ikolli attriċi u għax naf li avventura ma titlifiex. Ħanħodha f'Cava Grande del Cassibile.

Ir-Riserva Naturali ta' Cava Grande del Cassibile tkopri żona ta' madwar 2,760 tomna art li taqa' fil-muniċipalità ta' Avola, Noto, u Siracusa. Iż-żona protetta tinkludi medda, twila bejn wieħed u ieħor għaxar kilometri, tal-fergħa ta' xmara Cassibile, waħda mill-iktar xmajjar importanti fix-Xlokk ta' Sqallija. F'dan il-wied, kważi canyon, hawn għeġubijiet tan-natura, hawnhekk issib flora u fawna u aspetti ġeomorfoloġiċi li jinkludi lagi mill-isbaħ u kaskati. Hawnhekk issib ukoll fdalijiet arkeoloġiċi u fdalijiet storiċi. F'Cava Grande del Cassibile hawn attivitajiet għal gosti ta' kulħadd, mixjiet għal wita fid-dell tal-masġar u mixjiet impenjattivi għal dawk appassjonati tat-trekking. Cava Grande del Cassibile Huwa l-post għal min iħobb jirrilassa b'veduti panoramiċi u għal min iħobb l-aspetti naturalistiċi u anki storiċi.
Mir-Riserva Naturali ta' Cava Grande del Cassibile, iż-żona magħrufa il-Martin Pescatore, jiena u Steph nilqgħukom lura kemm ġejt armata. Ħa ngħid to the full dejjem, kullimkien. Imma għandi xi ħafna minnhom xrajthom on the way, tax ninsihom. Imma hija ngħidu armata. Imma xi ħadd qallek li ħankunu fid-dlam għax ġejt armata bid-dawl. Qiegħda żgur hija jaqas bid-dawl m'għadni nara d-dlam. Isma' ma nitilfux iktar ħin tlaqna nesploraw. Tlaqna. Il-mixja tagħna fiż-żona Il-Martin Pescatore bdiet minn ħdejn fdalijiet ta' mitħna antika mijiet ta' snin. Sfortunatament, l-elementi naturali għamlulha ħafna ħsara lil din il-mitħna, però fil-preżent għaddejjin l-aħħar preparamenti biex fil-ġranet li ġejjin jibdew xogħlijiet ta' tindif u restawr fuq din il-mitħna sabiex din il-mitħna tingħata il-glorja li ħaqqha, mitħna li kienet taħdem grazzi għas-saħħa tal-ilma.
Minn fejn, minn hawn jew minn hawn? Misma jien m'għandix it-tul ta' saqajn bħal tiegħek, eh,
Beda jispjegali li waħda mill-provi ta' kemm hu nadif l-ilma huwa li hawnhekk f'din iż-żona hawn granċ endemiku li għadu jirriproduċi ruħu, ma jagħmilx ħsara lill-bniedem imma jgħix biss f'ilma li jkun vera nadif. U apparti minn hekk ukoll m'hawnx qasab. Il-qasab normalment jikbru u jirriproduċu ruħhom jekk il-baħar, jekk l-ilma, mhux il-baħar, l-ilma, ma jkunx nadif, hawnhekk qasab ma tarax.
Il-mixja tagħna ħaditna iktar 'il ġewwa fil-blat, blat li mijiet ta' snin ilu, meta ġiet mibnija din il-mitħna, kien tħaffer bl-idejn. Xhieda ta' dan huma d-daqqiet tal-mannarett mal-blat. Nista' naqsam magħkom li l-mixja hawnhekk ittik sensazzjoni kemxejn mhux tas-soltu u tibqa' mpressjonat meta tiftakar li dan il-passaġġ tħaffer kollu bl-idejn mingħajr makkinarju.
Sabiħ ħafna, le? Ħafna sabiħ, ħafna. Għalkemm kien hemm dak l-insett li ma tantx tħobbu int. Vera, u ġieli tkellimna fuq kemm ma tantx inħobbu, ma xorta wertit, xorta wertit. Mal-men u l-brimb kien fil-ġemp u ma ċaqlaqx. Le, ma ċaqlaq, relax, għandhom lena. Mhux ovvja xi tridu jiċċaqlaq minn Isma' ma nafx inti ma però jiena se tgorżaq ġej il-ġuħ. Immorru nsajru.
Eh, mela, ejja. Stef, jien naf li għandek esperjenza mal-barbecue. Għandi naqra.
U għet nispera li mussen iklu ħazin. Le, le, dik għal-ħazin le, l-pittura jaf ġit naqaħek, kim mal-tikol tajjeb. Imma mek kellek ċans t-esprimi ruħek artistikament, ġviraħat ma jistajdlek tajjeb u ħazin, għawek għandu uħu, għanajdu għakux tajjeb jew ħazin. Bla pressure, imma rajt. Għandek l-ingredienti kollha fidejk, ħanħalluk tagħmel li trid. Thank you.

Fakkarkom fil-kompetizzjoni li għanna d-deja fl-imkien ma' United Colors of Benetton immirata telespettaturi zzar ta' Knockabout Sicilia. Irridu naraw ritratti tagħhom bit-tema tal-miliet, l-istaġun tal-festi. Ibatu li dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u mbonnix.tv

Steph laqqas nista' nemmen li sar il-ħin biex nieklu. Jiena nixtieq ngħidlek grazzi tal-ġurnata sabiħa li qattajna flimkien. Grazzi lilek, aw jien nerġa' niġi tara li terġa' tistidinni. Meta anzi ara ħa nagħmillek stedina s-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla nerġgħu niġu u nagħmlu attività kompletament differenti. Grazzi tal-ikla li ppreparajt. You're very welcome.
U wisq iktar ta' kemm inti travel buddy tajba. Jiena oġobni ħafna ix-xogħol li nivvjaġġa miegħek. U biex inkompli nirringrazzjak ukoll għandi rigal għalik, grazzi għal Fior de Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' mozzarella cheese. Ovvjament taf tiggombinhom ma' ingredienti favoriti biex toħroġ dik it-toma perfetta. Grazzi Stef, lilkom ngħidulkom saħħa, grazzi tal-li kontu magħna, nfakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna fl-imkien ma' Flexit Sport, fa' irridu narawkom attivi, irridu narawkom tagħmlu l-sport, ibatu l-ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-sport. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb jekk qed tarawna filgħaxija u l-kumplament tal-ġurnata t-tajba jekk qed tarawna binhar. Saħħa. Ciao.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.
Ardalam huwa l-iktar magħruf għas-sejbiet ta' mijiet ta' għadam u snien ta' ħlejjaq li kienu jgħixu fiż-żmien Plejistoċeniku, jew kif jafuh ħafna bħala żmien is-Silġ. Qabel bdew l-ewwel skavi, fl-1865, l-għar kien jintuża bħala maqjel għall-bhejjem. Barra l-għar, kif ukoll fid-daħla tal-għar, insibu żewġ toqbiet fil-blat, fejn bhejjem kbar, bħal baqar, kienu jinżammu marbuta mir-raħħala. Mal-ħitan tal-mużew kif ukoll ġewwa Għar Dalam, wieħed isib numru ta' graffiti, taħsis kif ukoll tnaqqix fil-blat. Il-graffiti imorru lura għal meta l-għar kien jintuża bħala maqjel, bħal fil-każ tal-kurċifiss li nsibu fid-daħla tal-għar. Insibu wkoll inizjali ta' naturalisti bħal Giuseppe Despot u Carmelo Rizzo. Hawn ukoll graffiti ta' viżitaturi li ġew l-għar meta dan ma kienx sit protett, bħal graffiti ta' ajruplani tal-għadu tul it-Tieni Gwerra Dinjija. Fatt kurjuż dwar Għar Dalam, fil-parti mudlama tal-għar tgħix ħlejqa ċkejkna li ma tgħix imkien iktar fid-dinja. Ħanżir l-art endemiku għal Ardalam, bl-isem xjentifiku ta' Armadillidium ardalamensis. Kuntrarju ta' ħnieżer l-art oħra, li ġeneralment ikunu griżi fil-lewn tagħhom, dan ta' Ardalam huwa trasparenti, mingħajr għajnejn, peress li jgħix fidla mċappa. Kif ukoll, kuntrarju ta' speċi oħra li meta jkunu mgħedda, jitremblu fihom infushom f'ballun, dan jiċċattja ġismu mal-blat, bħalma tagħmel mħara. Fuq il-blat tal-baħar.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha.